לאזט וויסן אייערע באקאנטע וועגן אונזער פראגראם, הערט זיך צו און האט הנאה. איך אלי דבק פון די איזרעאל בוקשאפ אין ברוקלין ווינטש אלע אונזערע קלייענטן און אלע צוהערער פון דעם פראגראם דאס אידישע קול א שנת חיים ושלום א שנת גאולה און א כסבה ואכסימה טובה. מיר האבן ביי אונז אין געשעפט אלע אידישע ארטיקלען, טליתים, ספרים, טעקסט בוקס פון אלע סארטן, העברעאיש, ענגליש, אויכעט אין אידיש. אויך האבן מיר קאסעט סידיס און ווידיאוס. קומט אריין און פארברענגט אין א היימישע אטמאספער רופט אדער קומט אריין פאר לוחות אדער קאלענדערס פונעם נייעם יאר, אט אלע א שנת חיים ושלום שנת גאולה צום גאנצן כלל ישראל, איזרעאל בוקשאפ, פארטען האווי סטריט ברוקליין מעסעטשוסעטס, פייוו סיקס סיקס סעווען וואן וואן טרי.

מיר האבן צו גאסט א רעי אינטערעסאנטע מענטשן אריינגערעכנט לעבן געבליבענע מענטשן פון צווייטן און דריטן דור און אנדערע מומחים. לאמיר הערן א ליסטע און דערנאך וועט איר הערן זייער שטימעס אליין. מיר הערן פון שלום בענפעלד, מיט אנפירער פון אונזער פראגראם דאס אידישע קול, ווי אויך פראפעסאר עמעריטירט פון וואשינגטאן יוניווערסיטי סעינט לואיס, און אויך מיט שעף רעדאקטאר פונעם ארומנעמיגן אידיש-ענגליש ווערטערבוך, קעראל סטולבערג, א מענטש פון צווייטן דור, וואס איז אויך א סיניאר עדווייזער פאר לידערשיפ גיווינג ביים.

דזשעיק טורקס, סיניאר ווייט האוס קארעספאנדענט פאר עמי מאגאזין, לוזער טווערסקי, אן אקטיאר סיי אויף דער אידישער סיי אויף דער אמעריקאנישער בינע און אויך א שוישפילער אין פילם. איך האף אז איר וועט הנאה האבן פון אונזער פראגראם, און ווי אלע דארפן מסכים זיין זאלט איר נעמען די געלעגנהייט ט, אויסנוצן די געלעגנהייט איבערצוגעבן אייער שטים צו וואוטן, צו שטימען, אין דעם פרעזידענטן וואל און אין אלע וואלן וואס קומען פאר יעצט אין די טעג. א גוטן טאג אייך טייערע צוהערערס.

ווערטערבוך וואס איך און חיים בוכנער האבן רעדאגירט די אידיש ענגליש ווערטערבוך. איך וויל זאגן דאסמאל עטליכע ווערטער נישט ווייל איך בין א קענער פון אידיש אדער א לעקסיקאגראף נאר ווייל איך בין געווען יארן לאנג א פראפעסאר פון געשיכטע און די מאדערנע אייראפעאישע געשיכטע בפרט. און איך פלעג יא אריין יא אויס דארפן ערקלערן די סטודענטן וואס איז געשען אין דייטשלאנד מיטן אויפקום פון נאציזם, און אויך דעם אויפקום פון פאשיזם אין איטאליע, ווייל דער.

האבן די נאציס נישט באקומען די מערהייט, דאס הייסט מען דארף נישט האבן די מערהייט, מען דארף נאר האבן אנהענגער וואס זענען פאנאטיש און וואס זענען גרייט צו נוצן אלע מיטלען כדי צו דעראבערן די מאכט און בפרט צו אנהאלטן זיך אין דער מאכט. אין דער מאכט, און דארט האבן געשפילט א ראלע די וואס זענען נישט געווען אזוי צו זאגן נאציס אין בוכשטעבליכן זין פון ווארט, נאר זענען געווען אין א געוויסן זין דאנקבאר צו די נאציס ווייל זיי האבן אפגעשאפן די ליבעראלע אינסטיטוציעס פון דער וויימארער רעפובליק. דאס זענען געווען די.

ער האט נישט די מערהייט פון ער האט נישט געוואונען מיט די מערהייט פון די שטימען, ער האט נישט איצט די מערהייט פון די שטימען, אבער ער האט גענוג שטיצערס וואס זענען גרייט מיט צוזאמען מיט אים צו טון אלץ וואס מעגליך כדי צו צעשטערן די דעמאקראטישע פראצעדורן און דעמאקראטישע אינסטיטוציעס פון אמעריקע, בין איך באזארגט און אזוי האף איך אז נישט נאר וועט דער ביידען געווינען אדער ער וועט געווינען מיט אזא גרויסער מערהייט אז טראמפ וועט נישט קענען אזוי צו זאגן גאנווענען די וואלן וואס אויב ס'וועט זיין א שמאלער אונטערשייד צווישן זיי א וואס מ'רופט א קלאוס עלעקשאן אויב ס'איז דאס זענען דא מעגליכקייטן אז טראמפ זאל אויסנוצן די לאגע צו בלייבן

פאוסטער און פאר ביידען פארשטייט זיך, אפילו אויב מ'איז עס לינק געשטימט און נישט ביידען איז געווען אונזער ערשטער וואונטש, אבער דאס מאכט נישט אויס, אבי נישט טראמפ. און מיט דערמיט ענדיג איך מיינע באמערקונגען, א דאנק.
מיין נאמען איז קעראל סטאלבערג. מיין אידישע נאמען, איך בין געבוירן רבקה קריינדל, און די נאמען איז נאך מיינע גרויס עלטערן, די מאמע פון מיין פאטער און די מאמע פון מיין מוטער. איך בין אין דויטשלאנד געבוירן, מיינע עלטערן זענען געבוירן אין פוילן, אין לאדזש, און איך בין יעצט. די סיניאר עדווייזאר פאר לידערשיפ גיווינג אוו די יונייטעד סטעיטס האלאקאוסט מעמאריעל מיוזיאם אין וואשינגטאן די סי. איך בין אין א גרופ וואס האבן א זייער שטארקן ווי נאך זאגט מען בעליף דאס גלייבן יא דאס דזשאו ביידען וועט זיין א בעסער פרעזידענט ווי אונז האט מיר יעצט אין דאנעלד טראמפ. איך האב זייער מורא אז טראמפ וועט נאכאמאל זיין פרעזידענט און איך גלייב זייער שטארק אז מען מוז אלע גיין וויילן און מען זאל וויילן אויף ביידן, ער איז א גוטע מענטש, האט א גוטן הארץ, און האט א זייער גוטן ווי זאגט מען עקספיריענס פאליטיקלי, און איך מיין אז טראמפ איז געגן אלעס וואס אונז האט מען וואס אונז גלייב מען אין, און איך האב זייער מורא אז ס'קען זיין נאך פֿיר יאהר פון די שרעקליכע צייטן וואס מיר האבן יעצט אויף דיזן טעג. איך הער אין די מיינסטן ענליכע געדאנקען, אלע איבערלעבנדע וואס איך קען גלויבן אז ביידן וועט זיין א בעסערע פרעזידענט, ס'דא אפאר מענטשן וואס זענען זייער פרום און זיי גלייבן אז טראמפ איז זייער גוט פאר איזרעיל און ער איז גוט פאר איזרעיל האט געמאכט די עמבעסי אין ירושלים איז דאס א גוטע זאך אבער אזוי גוט פאר איזרעיל מיין איך ער איז נישט ריכטיג, איך מיין אז דזשאו ביידען איבער פֿערציק יאהר אין פאליטיקס ער איז שטענדיג געוועזן פרא איזרעיל און א פריינט פאר די אידן און איך איך גלויב מיט מיין גאנצן הארץ אז ביידען וועט זיין די בעסטע פרעזידענט פאר די אידן און פאר ישראל. איך בין רעדזשיסטירט אז א דעמעקראט אבער ווען איך גיי וויילן ווייל איך פאר די בעסטע מענטש וואס איך גלייב וועט זיין די בעסטע פאר די פאזישאן, איך האב איך האב א גרויסן רעספעקט פאר ביידן, כ'האב אים געקאנט צוויי מאל אין מיין לעבן האב איך אים געקענט, איין מאל אין ניו יארק, איין מאל אין וואשינגטאן די סי, און איין מאל האב איך אויכעט געקענט דאנאלד טראמפ אין מאר-א-לאגא אין פלארידע, און איך קען דיר זאגן אז צווישן די צוויי מענער, דזשאו ביידען איז א דזשענטלמען, ער איז א פראפעשענעל, ער איז א פיינע מאן, און דאנעלד טראמפ איז, איך ווייס נישט ווי נאך צו זאגן אויף אידיש, זייער עראגענט, און זייער נארסיסיסטיק. און פאר מיר ביידן איז די בעסטע פאר די פרעזידענט. אין מיין לעבן האב איך געזעהן אנטיסעמיטיזמוס אבער קיינמאל נישט אין מיין לעבן האב איך געזעהן עפעס וואס איז אזוי ווי היינט. היינט איז אינגאנצן געפערליך, און איך האב זייער מורא אז אנאנדע פיר יאהר מיט דיזן פרעזידענט עט זיין נאך ערגער. אויף איין פוס, פון וואנעט קומט אייער געשמאק אידיש? דאס איז נאטירליך אדער זי האט איר זיך געלערנט אידיש אביסל אין שכלה אדער? ניין, איך בין געבוירן אין דויטשלאנד, מיינע ערשטע שפראך איז דויטש און אידיש, און אינדערהיים האב איך גערעדט אידיש צו מיינע עלטערן, איך רעד א פוילישן אידיש, נישט א ליטוואק אידיש, און די גאנצע יארן האב איך גערעדט מיט מיינע עלטערן, יעצט מיינע עלטערן זענען נישטא מער, און איך פראביר ווען איך קען צו רעדן אידיש אז איך זאל נאך קען ער רעדן און נישט פארגעסן.
און זייער קורץ, וואס איז געווען אייער עלטערנס גורל אין צייט פון די מלחמה? אין די צייט פון די מלחמה, מיינע עלטערן זענען געווען אין די געטא לאדזש, און פון די געטא לאדזש זענען זיי. ביידע ארויסגעשיקט נאך אוישוויץ, פון אוישוויץ מיין מאמע איז געווען זי איז זי איז ארויסגעשיקט נאך זאלצוועדל אן אמיונישענס פעקטארי, און נאכדעם איז זי געקומען אין בערגן בעלזן און זי איז דארט געוועזן, זי איז דארט געבליבן ביז די בעפרייאונג, April fifteenth, נײַנצן פֿינף און פֿערציק. מיין פא, מיין פאטער פון אוישוויץ איז ארויסגעשיקט נאך גערליץ, דאס איז געווען א סאב קעמפ פון גראס ראזן, און דארט האבן זיי געארבעט אויף די פאנזער טענקס און די באן און דארט האט ער פארלוירן א פיס, און א נס פון הימל ער איז איבער געקומען האט געלעבט, און ער איז געווען באפרייט ביי די רוסן, און נאכדעם איז ער ער איז געפארן נאך נאך בערגן בעלזן געפונען זיין שוועסטער, זי איז אויכעט געווען באפרייט פון בערגן בעלזן, און דארט האט ער געפונען מיין מאמע, ער האט זי ער האט זי געקענט פון פאר די מלחמה, זיי האבן געוואוינט אין די זעלבע שטוב, אין די זעלבע הויז, ער איז געווען צען יאר עלטער ווי מיין מאמע, און זיי האבן חתונה געהאט, און דארט האבן זיי געוואוינט, מיין פאטער געווען א פליישער, און האט אויפגעמאכט א פאבריק פון פלייש, כשר און נישט כשר, און מען האט געוואוינט אין האנאווער, מיין ברודער און איך בין ביידע, מען איז ביידע געבוירן אין האנאווער, און די ענדע פון נײַנצן פֿופֿציק זעמער געקומען נאך די יונייטעד סטעיטס, נאך ניו יארק, אין א קורצן צייט זענען מיר געפארן נאך שיקאגא, מען האט געגאט פאמיליע דארטן, מען האט געוואוינט דארט ביז נײַנצן נײַן און פֿופֿציק, און דאן זענען מיר געקומען נאך לאס אנדזשעלעס.
א דאנק. איך הייס בראניא בראנדמאן. און פון וואנעט שטאמט איר? פון יאוואזשנא, פאלענד, דאס איז איז גאליציען און דאס איז זייער נאנט פון אוישוויץ, פֿופֿצן קילאמעטערס אדער אַכצן קילאמעטערס פון אוישוויץ, איך בין געוועזן צוועלף יאר אלט ווען איך בין געגאנגען מיט דריי שוועסטערן

ווען אונז זעמער געגאנגען אויפן דעט מארטש פון אוישוויץ, דאס הייסט די טויטן מארטש פון אוישוויץ, און איך בין געוועזן א חודש אין א קאומא ביפאר דעט, און כ'האב מיך אויפגעוועקט א צוויי טעג איידער מ'איז געגאנגען אויפן טויטן מארטש, און איך האב נאך געהאט זייער הויעכן פיבער, און כ'בין געבליבן לעבן, יא. אבער איך בין געווען א זעלטענע זאך געווען וואס כ'בין געווען וואס האב אוועקגעלעבט אוישוויץ, ווייל קינדער האבן נישט

איך בין זייער פאר טראמפ ווייל איך האב זייער מורא פאר די דעמאקראטישע פארטי, איך האב געהערט א רוסישן א גרויסן באאמטע וואס ער איז אנטלאפן פון רוסלאנד וואס האט פארציילט אז צוואנציג יאר שוין פון צוואנציג יאר יואב, רוסלאנד פרובירט צו באירווייטן די אמעריקן עולם אזוי אז אמעריקע זאל פארגעסן, זאל נישט האבן די אלע פרייהייטן, זאלן די רעגירונג אוועקנעמען און מאכן

ארגאניזאציע וואס וויל די רעגירונג וואס שטורמירט קעגן ארץ ישראל וואס זיי וויל זיי ווילן אז ארץ ישראל זאל אונטערגיין אז זי איז זייער דעינדזשערעס און מען האלט דערפון אז ביידן איז מענטעלי צוריקגעשטאנען יעצט אז אז האט איבערהויפט נישט קיין וואויס, האט איבערהויפט נישט קיין וואס צו זאגן, נאר די טוט נאר וואס די פארטי הייסט אים זאגן, דאס הייסט אז ס'וועט נישט זיין קיין פרידאם אז עימיצער וויל אדער עפעס צו זאגן וואס איז געגן די פארטי אז אז די פרעס

אז וואס האט פאסירט צו אונז אז צום ביישפיל פון פוילן האט מען ניינטי פראצענט געהארגעט, פון ליטואעניע ניינטי פייוו פראצענט, פון גריכנלאנד, פון אלמאסט אלע קאנטריס אין יוראפ, און די וועלט איז געוועזן קווייעט, שטיל, מ'האט נישט געהערט קיין ווארט פון קיינעם, און צו ראטעווען די אידן אינעם האלאקאוסט, אזוי אז איך דענק אז ס'איז דא אסאך מורא צו האבן אז מען געבט דעם עולם, אמעריקאנישן עולם, די פרייהייט אויסצודרוקן דעם אנטיסעמיטיזם פרי.
וואס האלט איר וועגן דער טענה אז טראמפ איז א פרא דיקטאטאר, ער האט ליב זיך צו חבר'ן מיט אלערליי דיקטאטורן, דיקטאטורן פון כינע, דיקטאטורן פון רוסלאנד, און אזוי ווייטער? איך מיין אז דאס איז מער א דעמאקראטישע פראפאגאנדע ווייל די פאקט איז אז ער איז די איינציגע וואס האט זיך געשטעלט קעגן כינע, כינע איז א גרויסע א גרויסע גנב פון אמעריקאנישע טעקנאלעדזשי און אנדערע זאכן, ער ווייסט גוט וואס די רוסן זענען אויכעט וואס מען האט אים באשולדיגט אז ער האט געהאט פאר די פאר די אילעקשאן אז ער האט געהאט צו טוען מיט רוסלאנד און רוסלאנד האט האט געהאלפן אז ער זאל געווינען, מען ווייסט אז דאס איז ליגענט און יעצט די דעמאקראטן זענען אזוי קודם כל דעם יעצט אנטיסעמיטיק און צווייטענס זיי מאכן אזויפיל בלבול ווער האט דאס געהערט מען זאל וועלן א פרעזידענט אימפיטש טו אימפיטש א פרעזידענט דאס איז אלץ מאניופעקטשערד אלץ אלץ פראפאגאנדע פון די דעמאקראטישע פארטי. עס איז וואר אז ער זאגט אסאך וועגן טראמפ, אבער ער איז זייער גוט פאר די איקאנעמי, ער איז גוט פאר די קאנטרי.
שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. ענד דיס איז עלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה! מיין נאמען איז דעיוויד, דוד לענגא. איך בין געבוירן געווארן אין פוילן, אין לאדזש, פוילן. איך בין א איבערגעלעבטע פון דעם חורבן נאטירליך. איך האב מיטגעמאכט אלע עבודה זרות. איך זעקס יאהר אויף פשוט גיהנום געוועזן ביי די נאציס. איך האב פארלוירן די גאנצע משפחה. איך בין געבליבן אליין א יתום, א פולשטענדיגער יתום, ביי איך בין אלט געווען פֿערצן יאהר, איך האב עס איבער געלעבט ווייס איך נישט ווי ארום מיט, איך גלויב אז פשוט מזל האט אסאך צו טוהן דערמיט, דערפאר ווייל קיינער איז נישט געווען קיין חכם צו וויסן גענוי ווי ארום איבער צו לעבן אזא מגיפה, די האלאקאוסט

וועגן די וואלן, וועגן די פראספעקט ווי דאס וועט אלעס זיך אויסשפילן, זעהר אסאך מענטשן וואס איך קען פערזענליך, עספעשעלי די מענטשן אין מיין אייגן דור, זיי האבן די אויפפאסונג אז אויב וועט איבערהויפט זיין א א מעגליכקייט צו מאכן שלום אין מיטל מזרח צווישן ישראל און די אראבער, איך גלויב אז טראמפ האט געוויזן אז ער איז מער אומשטאנד צו מאכן דאס א ווירקליכקייט ווי די אלע אנדערע אדמיניסטרעישאנס געווען בעפאר אים, און די אידן וואס עס זענען זייער אנגעלעגן אז ישראל זאל

די רעליגיאן, די אידישע עטיק איז געויפטערען און איז האט געלעבט ביי די פרינציפלס אז פון פון פון פון ריכטיגקייט פון פון געבן געבן די זעלבע רעכטן פאר אלע מינאריטיס וואס געפינען זיך דא אין אמעריקא ספעציעל, און מיר זענען זייער אנגעלעגן אז טאמער פאסירט עפעס פאר די אנדערע מינאריטעטן דא אין אמעריקא, דאס העט די אידן קענען נישט זיין אן אויסנאם דא, און סאו אין דעם הינזיכט איז א גרויסע אנרוהיגקייט אין אידישע קהילות. פערזענליך וואלט איך געוואלט אז ישראל זאל פארבלייבן א שטארקע מדינה, אז זאל האבן א גוטע געמיינשאפט מיטן אמעריקאנעם פאלק, מיט אמעריקאנער רעגירונג, און איך האף צו גאט אז בירעם זאל זיך זאל נישט אויסשפילן אז ישראל וועט נישט זיין די קרבן היער אין אין אין אין די דעסיזיעס.
אבער וואלט איר געזאגט אז ביידען האט א גוטע רעקארד פון שטיצן ישראל?
ביידען'ס ביידען'ס געשיכטע, פערזענליכע געשיכטע, דאס גייט צוריק ביז אסאך יארן, איך לעז אסאך וועגן דעם, ער איז, זיינע באשלוסן אז א פאליטיקער, זענען נישט שטענדיג געוועזן אזוי זייער גוט פאר ישראל, ספעציעל די לעצטע יארן ווען ער איז געוועזן די ווייס פרעזידענט פון באראק אבאמא. און סאו די גרויסע שפאנונג פון צווישן צווישן וואס איז גוט פאר ישראל און וואס איז גוט פאר אמעריקא איז איז האט זיך אויסגעוויזן פארשידנארטיג וואס איז נישט אזוי גוט פאר ישראל אנד סאו די אידן זענען זייער אנגעלעגן וועגן ישראל, דערפאר ווייל אונז ווייסט מען וואס סבעדויטעט אז א אידיש פאלק האט נישט קיין טאטן, זיי האט נישט קיין א מענטש וואס א אמת'ער זאל רעדן פאר זיי, זאל זיך אויסשטעלן אויף די וועלט בינע און פארטיידיגן דאס אידישע פאלק. און אונז זעמיר שוין געווען מאכטלאז פאר טויזענטער יארן, טויזענטער יארן, און אונז קען מען נישט זיך ערלויבן צו מאכן א טריט, א פאליטישן טריט וואס קען דאס אלעס ריזיקירן. פשוט סאו די יונגע דור דאס יונגערע דור איז מער איידיאליסטיק זיי זענען נאטירליך זיי האבן נישט די ערפארונג וואס מיר האבן זיי לייגן נישט דעם זעלבן געוויכט אויף וואס דאס באדויטעט צו פארטיידיגן ישראל

סאיז א שפאנונג צווישן די גענעראציעס, צווישן מיר און צווישן מיינע קינדער און צווישן מיינע אייניגע, מיר קוקן זיך נישט אן אין געוויסע הינזיכטן די לאגע מיט די זעלבע, מיר קוקן נישט אויף די לאגע מיט די זעלבע מיינונג אדער מיט די זעלבע ברילן ווי מען זאגט.
צו ווילט איר געבן אייער מיינונג? יא יא, מיין מיינונג איז אז מען מוז שטימען, מען מוז ווארפן די שטימע אין אין גרויסע סקול.
נישט צו מען מעג, צו מען דארף שטימען, צו ווילט איר איבערגעבן פאר וועמען מען זאל שטימען? פאר וועמען קאן איך נישט זאגן דערפאר ווייל דאס וואלט נישט בין מיר רייט, איך קען נישט זאגן די מענטשן פאר וועם עס זאל שטימען, דערפאר יעדער איינער האט זיך זיין אייניגע מיינונג, יו נאו. איך האב מיין מיינונג, באט איך קען נישט דיקטירן פאר אנדערע מענטשן וואס זיי זאלן. און ווילט איר געבן אייער מיינונג? מיין מיינונג איז אז מיר דארפן האבן אן ענדערונג אין לאנד. דאס איז מיין מיינונג. מיר מוזן האבן אן ענדערונג אין לאנד דערפאר ווייל ווי עס האט זיך געפירט ביז יעצט איז נישט גוט פאר די געמיינשאפט, עס איז נישט גוט פאר די גענעראציאנען, עס איז נישט גוט פארן כלל, איז א צובראכענעם ווירטשאפט דא, און דאס אלעס דארף ווערן אויסגעגליכן. לוזי טווערסקי, שלום עליכם. עליכם שלום, און זיי מיר מוחל, כ'האב געהאט פראבלעמס מיט די מיט די אינטערנעט קאנעקשאן דא אביסל, באט שכוח פארן פארן מיך איינלאדענען, ס'מיר א כבוד, און און אויכעט אויכעט פאר מען הייבט אן, איך דארף מיך אויך אנטשולדיגן וועגן איך רעד נישט אידיש יעדן טאג, איך רעד שוין זייער לאנג נישט קיין אידיש, סאו איך האב מורא אז כ'האב מורא כ'האב מיך פארפלאנטערן ערגעץ אינדערמיט דא, סאו זיי האבן מוחל פאר דעם אויכעט. איז וואס איז וואס איז אייער פארבינדונג מיט די וואלן היי יאר? מיין פארבינדונג איז ווייל בעצם בין איך זייער אינטערעסירט אין דעם ווייל איך ווייל ס'גייט מיך אן וואס ס'גייט פאר יעצט אין די וועלט, איינער האט מיר געזאגט עפעס וועגן אז אז ניו יארק סיטי האט געזאגט וואס רעדן אידיש פאר א פאבליק סערוויס אנאונסמענט, א קול קורא, וואס א חילוק, בקיצור און זיי זוכן איינער וואס רעדט אידיש און און כ'האב געהערט אז זיי כ'ווייס פון עקספיריענס אז אסאך מאל די סארט דזשאבס קומט אן צו קומט אן צו אידישיסטישע אידישיסטן און די פראבלעם איז אז היימישע אידן פארשטייען נישט קיין אידישיסטישע אידיש און די מטרה פון די גאנצע

געמישט, ס'איז מער, ווי מ'זאגט אויף ענגליש לעס פארמאל, יו נאו, ס'איז מער, מער המונים'דיג, עניוועי. היימיש. סאו, יא, היימיש, נו, אזוי, ס'איז יונגליש, ווי מ'זאגט עס, נו, בקיצור, איז האב איך. ווייל איך האב איך אנגערופן איינעם וואס א חבר פון א חבר פון א חבר פון א חבר, און איך האב געזאגט אז זיסן, איך האב געזאגט אז הער מיך צו, אז זיי זוכן איינעם וואס רעדט אידיש, און זיי ווילן ס'זאל זיין א היימישע אידיש און דער עולם זאל עס פארשטיין, איך בין גרייט, איך בין מסכים עס צו טון בחינם, איך דארף נישט קיין געלט,

ניו יארק סיטי סיוויל אינגעידזשמענט קאמישאן אויף כמעט אלע שפראכן פון דער וועלט, כאטש אלע שפראכן פון ניו יארק געגנט, אריינגערעכנט אידיש, און מיר זענען זייער אנטציקט מיט דעם, לאמיר קודם הערן אביסל וועגן דעם און דערנאך וועלן מיר רעדן וועגן אייער ראלע אין דעם.

אדער מיטברענגען וויילער אינפארמאציע.
לאמיר ווייזן די וועלט, אונז זעמיר ניו יארקערס, אונז זעמיר וואוטערס. ווייזט אייערע רעכטן. אונז זענעמיר ניו יארקערס, אונז זענעמיר וואוטערס. יישר כח. יא, אונז זעמיר ניו יארקערס, יו נאו, און אפילו איך, אפשר יעצט, איך מיין איך וואוין יעצט אין, ווי, אין קאליפארניע, אין סאוט דעקאוטע, אין נארט קארליינע, אין ניו יארק, אין איבעראל, אבער למעשה,

און יעצט וואוין איך אין איבעראל דא אין די האט. איין פראגע, איך וויל אויך פרעגן צו זייט איר פון צווייטן דור אדער דריטן דור נאכן חורבן? איך בין די צווייטע דור נאכן חורבן, סאו מיינע עלטערן מיינע עלטערן זענען געבוירן נאכן נאכן מלחמה. זיידע באבע זענען געווען אין אייראפע אבער זענען זייער וויי נישט נישט אלע פון זיי זענען זענען געגאנגען אין לאגער אבער זענען געווען אין אייראפע און רוב פון זיי זענען געווען אין אין אין ראמעניע ווי ס'נישט ווי ס'נישט געווען אזוי געפערליך ס'איז געווען ס'איז געווען שלעכט אבער ס'נישט געווען אז מ'האט מ'האט זיי נישט געהארגעט יעדן טאג דארטן אויף די גאסן איז אבער זענען געקומען קיין אמעריקע יא נאך די מלחמה. מיינע מיינע מיין מאמעס עלטערן זענען געפארן אויף ארץ ישראל נאך די מלחמה און מיינע טאטעס עלטערן זענען געקומען קיין אמעריקע נאך די מלחמה.
און איר זייט הקיצור געבוירן געווארן אין בארא פארק ווי איר זאגט און געוואקסן אין די פרומע קרייזן, איא?

אבער משפחה איז מער ווייניגער בעלזיש, און יא, און יעצט, אבער יעצט בין איך נישט, איך בין נישט פרום, איך בין, איך בין מיין אייגענע, מיין אייגענע מענטש. יא, מיר ווייסן, די שטענדיגע צוהערער ווייסן, איר זייט געווען אויף אונזער פראגראם עטליכע מאל, איר זייט באקאנט אויף דער אידישער גאס ווי אן אקטיאר, א שוישפילער, און איצט איז געקומען צו דעם אז מיר זענען אויפן שוועל פון די וואלן, און וואס איז זייער פארבינדונג מיט די וואלן און מיט דעם אנאנס וואס איז אויף א זייער גוטן אידיש, כאטש א כעמישן אידיש. יא יא יא, סאו סאו אקעי, סאו הערס די טינג, דאס איז די זאך, איך האלט, איך ווייס איך ווייס באמת אז רוב פון די מענטשן וואס הערן וואס הערן די די וואס זעען די ווידיאו און וואס הערן עס איך ווייס אז רוב פון זיי זיי גייען וואוטן פאר גייען וואוטן פאר טראמפ איך ווייס און קענסט אפשר פרעגן איז פארוואס פארוואס איז די גיין און אינקארעדזשן מענטשן צו וואוטן פאר טראמפ און די אמת איז אז אין אין אין אין א וועלט פון אזויפיל פון אזויפיל ליגנט וואס קומט ארויס פון טראמפ'ס מויל, זיי זיי זיי עסן עס אויף, סאו איך קען פון מיין זייט מיין קליינע השתדלות

עניוועי, אבער יו נאו, עס קומט פון א טראסטעד סאורס, און איך קען זיי געבן גוטע אינפארמעישן, סאו דאס איז מיין קליינע השתדלות, עטליעסט עטליעסט זיי האבן עטליעסט זיי האבן אמת'ע אינפארמעישן, עטליעסט איך קען זיי געבן אביסל אמת'ע אינפארמעישן, וואס זיי הערן אויף וואטסעפפ און שמאטסעפפ און דאס, אקעי, יו נאו, איך קען גארנישט טון וועגן דעם, אבער אפשר קען איך יו נאו געבן פאר אפאר מענטשן יו נאו עקיוראט אינפארמעישן וויאזוי צו וואוטן, וואס מען מעג טון, וואס מען טאר נישט טון,

אין טווענטי סיקסטין האט טראמפ געווינען בערך אכציג פראצענט פון בארא פארק, און אז דו קוקסט אויף א מעפ פון ניו יארק פון די טווענטי סיקסטין עלעקשאן וועסטו זעהן אז אז אין גאנץ גאנץ ניו יארק סיטי איז בלוי, חוץ בארא פארק, פראבעבלי מיל בעיסן, סארי ווי הייסט עס דארטן, יא מיל בעיסן, און סטעטן איילענד. בעיסיקלי, און איך ווייס אין די יאר וועט מסתם זיין נאך מער, און די סיבה פארוואס זיי וואוטן פאר טראמפ, איי מין, די פשוט'סטע סיבה, יו נאו איף יו וואנט טו גאו ביי, דו ווילסט גיין מיט די סייענטיפיק סיבה, די סייענטיפיק סיבה איז אז דו קוקסט אויף טראמפ'ס דעמאגרעפיק און דו קוקסט אויף די מענטשן, היז לארדזשעסט זיין גרעסטע זיין גרעסטע פאלאווינג די גרעסטע חסידים פון טראמפ זענען ווייט אנעדזשוקעיטעד פיפל יו נאו ווייס יו נאו און וואס האבן געווען וואס זענען נישט געווען אין קאלעדזש און קוקסט אין בארא פארק און וויליאמסבורג און מאנסי און מאנרא וואט דו יו סי אקעי סאו דער נאט גויאישע ווייט אנעדזשוקעיטעד באט דער סטיל ווייט און דער סטיל אנעדזשוקעיטעד יו נאו איטס סאו יו נאו אויף די מערסטע סייענטיפיק די מערסטע סייענטיפיק וועג עס עס צו מסביר זיין איז אז יו נאו איי מין וואס זאל איך דיר זאגן דעטס איז דעמאגרעפיק די פראבלעם איז אז די זאגסט אזא זאך און זיי ווערן ברוגז ווייל די פארגלייכסט זיי צו גוים וועל ס'דא געוויסע זאכן וואס זענען זייער גלייך צו גוים יו נאו אז ביידע האבן הענט און פיס למשל און ביידע זענען ווייס און ביידע זענען נישט געגאנגען אין קאלעדזש סאו ביידע זענען אנעדזשוקעיטעד סאו

כ'האף אז אייערע חשוב'ע צוהערער פארשטייען אז אין די היינטיגע דור ס'איז דא א ריזיגע אוועיקענינג צו די אידישע שפראך. איך האב באקומען, כ'שטעל מיר פאר אז דו האסט אויך, ווען די הערי פאטער בוך איז ארויסגעקומען אין אידיש, די ערשטע הערי פאטער בוך די יאר,

נאך א טויזנט קאפיס, און יענץ האב איך יא מצליח געווען צו קענען באקומען איין קאפי פון, און די סיבה פארוואס איך זאג דאס איז אויפצואווייזן אז די אידישע שפראך וואס מענטשן האבן זיך פארגעשטעלט פאר צענדליגע יארן איז שוין איז שוין טיף אין דער ערד, ווערט אלץ שטערקער און שטערקער היינטיגע טעג, און דו מאיר האסט א זייער גרויסע חלק אין דעם, סאו שקויעך פאר אלץ וואס דו טוסט. א דאנק א דאנק. אקעי, איך הייס דזשעיק טורקס, איך בין די סיניאר ווייט האוס, די סיניאר ווייסע הויז קארעספאנדאנט פאר עמי מעגעזין, די גרעסטע ארטאדאקסישע מעגעזין אין די קאנטרי, די מעגעזין איז ווערט געדרוקט אויף ענגליש, אבער אין אידיש האב איך א פאדקעסט אויף א פראגראם וואס הייסט קול מבשר, און איך גיב איבער א נייעס באריכט א יעדע וואך, און ס'איז דא ס'איז זייער ס'איז זייער פאפולער אין די אין די חסידישע אידיש ספיקינג געמיינדע, סאו. ס'גיט דיך אסאך גוטע פרעקטיס צו קענען אריינצוטאפן צו מיין מאמע לשון, אפילו איך ווארף אריין ענגלישע ווערטער דא און דארט, אבער יעדע געלעגנהייט נייע וואס אונז האבן איז איז ס'העלפט מיך בעסער ארויסברענגען די אידיש וואס אין מיך. גוט, איז לאמיר קאנצענטרירן אויף די וואלן, און איך וויל אויך אייך באדאנקען וואס איר זייט געווען א גאסט די לעצטע עטליכע יארן, איר זייט קודם געווען א גאסט נאכדעם ווי איר האט אליין געהאט א שטיקל געשפרעך מיט טראמפ, ביי א פרעסע קאנפערענץ, דאס איז זייער אן אינטערעסאנטע אינטערוויו געווען מיט אפאר יאר צוריק, מענטשן קענען דאס געפינען אין אונזער ארכיוו, און מיט עטליכע חדשים צוריק זייט איר געווען א גאסט און איר האט גערעדט וועגן קאראנע ווירוס צווישן אין די פרומע קרייזן ספעציעל, און אביסל גערעדט וועגן טראמפ און די וואלן, אבער איצט איז א בולעט ענין און מיר זענען אין א שטיקל צרות נישט נאר די וועלט און די פאראייניגטע שטאטן נאר אויך ספעציעל די פרומע קרייזן. וואס זעהט איר בכלל און ספעציעל מיט א דרוק אויף די פרומע קרייזן בנוגע די וואלן, ספעציעל פארן פרעזידענט? סאו איינע פון די זייער אינטערעסאנטע זאכן און אונז האבן, עמי מאגאזין האט קאמישענד א נעשאנעל פאול מיט עטליכע וואכן צוריק, א נעשאנעל פאול פון ארטאדאקסישע אידן איבער די גאנצע אמעריקע, צו זען ווי אזוי זיי פלאנען און שטימען אין די אין די עלעקשאנס, און אסאך מענטשן האבן שוין געשטימט, מען זאגט אז ס'שוין, כ'מיין ס'האלט זעכציק מיליאן מענטשן האבן שוין האבן שוין געוואוט אין ערלי און עבסענטי וואוטינג און מען האלט נאך א וואך פאר די עלעקשאנס ס'הייסט סיקסטי סיקסטי מיליאן מענטשן איז כמעט האלב פון די גאנצע וואוטינג פאפולעישאן פון לעצטע מאל און דאס איז אלץ ערלי וואוטינג סאו מען קען עקספעקטן זייער זייער הויכע אוטקאמס און איינע פון די זייער אינטערעסאנטע זאכן וואס מ'האט געזען אין די ארמי פאול, און מ'זעט דאס אויך איבער די גאנצע קאנטרי, איז אז איין דעמאגראפיק וואס טראמפ האט זייער שטארק געוואנען פיר יאר צוריק, און וואס ביידן טוט זייער זייער שטארק אין יעצט, איז די סיניארס, די די חברה, די דור וואס איז העכער זעכציג. יא, דאס איז עפעס וואס איז זייער אינטערעסאנט, ווייל קיינער האט נישט האט זיך נישט פארגעשטעלט אז ס'גייט זיין אזא גרויסע טוישונג פון סופארט, איבערהויפט ווען אזויפיל האבן געשטיצט טראמפ פיר יאר צוריק און יעצט די זעלבע חברה זאגן אז זיי גייען וואוטן פאר ביידן, און וואס מ'זעט אין די ארטאדאקסישע וועלט אויך. אפילו די אווערוועלמינג מעדזשאריטי פון ארטאדאקס זאגן אז זיי פלאנען צו וואוטן פאר טראמפ, אבער ווען ס'איז געקומען צו חברה צו די דעמאגראפיק פון סיקסטי פייוו פלאס איז האלב האבן געזאגט אז זיי גייען וואוטן פאר ביידן, און אפילו אין די ארטאדאקסישע וועלט ווי טראמפ האט זייער זייער הויכע סופארט אבער מיט די איין גרופע מענטשן האט ער האט ער פארלוירן סופארט.
וואס מיינט איר שפילט די וואס זענען די די וויכטיגסט פאקטארן צווישן פרומע שטימער צו שטיצן טראמפ אדער פארקערט צו שטיצן ביידן?
ס'איז זייער שווער צו וויסן ווייל א יעדע מענטש וואס איך רעד צו זאגט עפעס אן אנדערע סיבה, א יעדער האט זייער אייגענע סיבה, און ס'איז זייער גרינג פאר מענטשן וואס פארשטייען נישט א קאמיוניטי, וואס פארשטייען נישט א געמיינדע, צו קענען קוקן אויף זיי און זאגן אה, זיי אלע טוען אזוי צוליב די איין סיבה, אבער די אמת איז אז ס'איז דא אזויפיל פארשידענע סיבות, אסאך מענטשן האלטן אז עס איז בעסער פאר די מיליטער אדער איז בעסער פאר דזשאבס אדער זיי זיי שפירן אז די מידיע איז נישט איז נישט פעיר צו אים, איך ווייס זייער אסאך מענטשן אבוויעסלי זענען זענען צופרידן וועגן דזשערוזעלעם און וועגן די עמבעסי און וועגן די פיס אגרימענטס מיט פארשידענע קאנטריס אין די מידל איסט, אבער אפילו מער פון יענץ איך הער פון מענטשן זיי זענען זייער אינטערעסירט אין פריזאן רעפארם און די פארדאן וואס פרעזידענט טראמפ האט געגעבן פאר שלום מרדכי רובאשקין אין די ערשטע יאר פון זיין פרעזידענסי, אסאך מענטשן האבן הכרת הטוב פאר דאס, סאו ס'איז דא פארשידענע סיבות פארוואס מענטשן סופארטן אים. אקעי גוט, איז לאמיך אייך. ווארפן א עטליכע פון זיי אן מיט אפשר א פראגע א קשיא, איז מען הערט אסאך וועגן ישראל איז אבער און מען קען נישט מען קען נישט זאגן אז ער האט נישט געטאן גוטע זאכן פון ישראל וועגן ירושלים וועגן די שלום אפמאכן און אזוי פיל ווייטער, אבער מען הערט אויך אז צווישן אנדערע פרומע ספעציעל צווישן חסידים, אפשר מערסטנס סאטמארער חסידים, זענען מענטשן קעגן ציוניזם, קעגן ישראל, קעגן ציוניזם, איז וואס איז וואס איז די חכמה מיט דעם? ווייל די אמת איז אז אפילו סאטמאר וואס איז נישט זייער פרא ציוניזם, זיי פאר רוב אידן אין אמעריקא, פאר רוב ארטאדאקסישע אידן וואס איך האב גערעדט צו, זיי זענען מער קאנסערנד וועגן וואס וואס קומט פאר דא אין אמעריקא, ווי זיי זענען וועגן, אידן דאווענען פאר ארץ ישראל אסאך מאל א טאג, אבער ווען ס'קומט צו סעיפטי און ס'קומט צו דזשאב סעקיוריטי און ס'קומט צו די עקאנעמי, מענטשן זענען, אונז זענען אמעריקאנער, אונז זענען נישט איזרעיליס, און אונז ווילן אז אמעריקע זאל זיין סוקסעספול, און די וואס שטיצן ביידן אדער די וואס שטיצן טראמפ, רוב פון די מענטשן וואס איך האב גערעדט צו, זיי זענען מער קאנסערנד וועגן קאראנע וויירוס, עקאנעמי, זאכן וואס קומען דא פאר אין אמעריקע רייט נאו. דאס הייסט עס אז ישראל איז נייטראל פאר זיי, ס'איז נישט פלוס ס'איז נישט מינוס. סאו פאר די וואס זענען נישט נישט פראו ישראל זענען אסאך מער אינטערעסירט אין וואס קומט פאר אין אמעריקע, סאו ס'איז, ביסט גערעכט, ס'איז נישט, אין געוויסע פאלן ס'וואלט געווען מיינוס, אבער רייט נאו ווען ס'איז דא אזויפיל אזויפיל פראבלעמען אין דער קאנטרי מיט מיט מ'קען רעדן וועגן פאליס ברוטאליטי אדער מ'קען רעדן וועגן רייעטס אין אסאך פון די גרויסע סיטיס, איז איך וויל קומען צו אן אנדערע ענינים איז וועגן קאראנע ווירוס איז אפשר קענט איר אמבעסטן געבן דעם געפיל צווישן פרומע קרייזן ספעציעל אין ניו יארקער געגנט וואס דאס האט געמיינט פאר זיי וואס האט געהאט אזא שטארקן אימפעקט אויף זיי.
מען האט אונז געזאגט מען האט געזאגט פאר די גאנצע פאלק פֿופֿצן טעג צו שטארטען די פארשפרייטונג, אויף ענגליש, fifteen days to slow the spread, און מען האט געזאגט אז נאך צוויי וואכן מען גייט אלץ אלע ביזנעסעס פארשליסן, א יעדער גייט בלייבען אינדערהיים, און נאך צוויי וואכן גייט אלץ זיין ארלעדיגט, און דא האלט מען שוין עפעס צוויי הונדערט און פופציג טעג נאך די פופצן טעג, און ס'האלט אין איין ווערן ערגער. און ווען מען זעהט מענטשן און משפחות מיט אסאך קינדער וואס וואוינען אין זייער קליינע צוקוועטשטע אפארטמענטס און מען זאגט פאר זיי אז ענק מוזן בלייבן אינדערהיים מיט אלע אייערע קינדער אין די צוויי צימערן א גאנצע טאג און זיי זעהן נישט קיין שום קיין שום ענדע צו די צו די פראבלעם, מענטשן ווערן זייער פראסטרעיטעד און זיי זאגן גענוג איז גענוג, מ'האט מ'האט שוין מיטגעמאכט, מ'האט שוין געסעקריפייסט וויפיל מ'האט געקענט, אבער ווי שאדליך ס'איז די גאנצע וויירוס, איז עס פונקט אזוי הארב צו צו פארשפארן קינדער און משפחות אין קליינע דירות און די אימפעקט וואס דאס האט אויף זיי סיי פיזיקלי און סיי מענטעלי סיי עדיוקעישענעלי איז עפעס וואס אסאך מענטשן האבן א גרויסע קאנסערן וועגן. איר האט געהערט דאס אידישע קול? צוליב באגרענצטע צייט האבן מיר נישט געקענט נוצן אלע פיינע ווערטער פון אלע באטייליגטע, און קוקט אויף אונזער פאדקעסט, זאלט איר וויסענד זיין איר קענט דאס געפינען ביי אונזער וועבזייטל יידישוואויס דאט קאם פאר באנוס טרעקס, באנוס צוגאבן מיט פארלענגערטן נוסחאות פון אונזערע אינטערוויוען. א דאנק די אלע געסט, דזשעיק טורקס, לוזער טווערסקי, דוד לענגא, קעראל סטאלבערג, בראָניאַ בראַנדמאַן און שלום בענפֿעלד, און אַ דאַנק, טײַערע צוהערער, פֿאַרן הערן זיך צו צו אונדזער פּראָגראַם, און זאָלט איר אַלע שטימען אין דעם הײַנטיקן װאַל.